Erieta inche Juliasi Kijana, ere omogambi bw'ekenyoro erio ki'Airianyi. omwana oyio one, inche ekero naraire, ekero nacha go- eriogi naigwa, eriogi eri nari riakire aro rikare iga, gocha gocha gocha nanyora barerire mpaka nyomba aa, ng'aki ng'a Aaron oitirwe. Aroni oo arori oo omwana one, inche bono egento ndatebe, mpaka barore bakore ki? Bang'e richibu, richibu mpaka esirikari nere eba- ebasesi ng'a rirente, lasima batebe. Timbwati bomanyeku bonde ndamanye na ning'o omoitete, omonto ore responsible na omosubati oria okoonia amarwa, nere oratotebe ng'aki ning'o omoitete, na abana inche bari baroche, nabo bagotobwatisia. Ayio endagechano is around thirty eight.
Ninche omoiseke omonene mwabo amarehemu, egento ngosaba, omwana oria konya omochie oria are, monto tagokwa ase amenyete bosa iga atoke inse monto atebete amaeti ase omwana oyio ng'a nki kimoitete, Omosubati oyio goika atebe, ng'aki omwana oyio ominto akoete iga. Bamobutoire omotwe, bakenyire mpaka amagoro bakorire, chinguru chiamba kombora, lakini ase eng'encho y'obuya bwa Nyasaye nabo nekomereria. Narera abwo, inche egento ngosaba gioka, omosubati oyo ase omwana oyo amenyete, atebe abaitete omwana oyo ominto aroro. Na aba bamoitete mbakorwa are goetania aria ase akogenda enka eria, goika banywe bamanyekane, bamanywe bonsi, eserekari erinde etokonye tonyore ekeene ki'ogoitwa kw'omwana oyo one Haroni, naro ayio nabwate abanyakenyoro baye. Are komanya ng'a ing'o omoika, lakini Nyasae ere nere omaete oyo omoika. Tiga bono rende egento torache kere neserekari, Egenderere korwa gokora ochunguzi, rigera onye amang'ana aya akomanyekana ng'a omoitete, rigera nere obwate chinguru chi'okomoirera egetambo keria kende gionsi. Igo bono mbuya mono ase abanto b'ekerambauti, ase eng'encho y'ogototaarera ntobwati amange. Okonyenywa buna chiombe, inga nchikore mapi. Omonto onye okogoserete mbuya omoire geta omobogorerie egetambo ekero twensi tomanye baria totamanyeti tomanye ng'aki okogoseire. Yaani ekero tokonyora omonto abutoire omotwe buna engoko, eri nering'ana rikong'u nonya arenge koro kororekana korwa riko are inche buna inche nakiine tinanye korora omonto obutoire omotwe. Abana baito ngasi tiga esirikari ebogorire ring'ana eri etokonye, tomanye nki akorete, tomanye mbarabi bamoitete.
Nere ntegekong'u. Omwana onde agote omotwe naye nakorwa ase omonto agotoire omotwe, korwa nabeire embuchi eye iga, mbono toroche amang'ana ao intwe tototanya korwa, gose na emiaka yao intwe kwanire, oyo tiga are iga obokong'u, nabwate amakoso.
Goka one nere omorangereti agacha koba gagonkonya egasi ase eng'encho omobere otarenge buya. Bono inche twarabeire na Aroni oyo egeka egetambe korwa achaka gonkonya egasi eye, intwarire endagera iga topoete twabongororia mpaka chibando ne chichrani chire chiarenge ororo tobutete iga goika chinsa isato ne enusu. Nari bono yaigete rende Aroni ekero abwatete akaa aka- akabeka amarwa akabwata akanywa amarwa chichupa ibere ansabete ng'a ng'ai iga anywe, kuringana buna twaigwanaine botambe. Bono ekero yaika chinsa chi'okorara, Aroni agateba, Natindire, tiga ng'ete ore ekerogo igoro iga iga, chinsa chigoika, ng'ende nka. Goika nka iga abana bakang'ea kondangeria emama. Embori eye ere iga iga chikoni, esisirete amagoro, etaete kweng'enta. Ncheri rintuko ime ngonya gosisore embori eri, nari abana aba bakondangeria ng'a emama mbarabwo agwo bagosoa agwo chinyomba. Ngochia korigereria, nkanyora omonto bw'omoisa okare komiokera agwo chinyomba, babegete chimasiki. Bono chitaika nkeigo nari ne babwatete bagosioka omorango oyio nasokerete. Ara abwo nenche bono nari obobe mbwatete nkobwata nkoesiokera chikoni iga aria abana baria bakang'ea gokura isiko iga aria. Nenche ngatigara chikoni iga abwo nkang'ea gokura. Bono nari mbwatete nkoigora etirisa ngochia korigereria, nkonyora abanto bakominyokania gochia maate babere. Na rindooche oyomo okobwata omwana one oyomo kenyaroka okomotuoma okogochia efensi isiko, bono goikera iga abwo gaki inche nabo naroche goikera iga abwo, korwa erio inche bono omorembe nigo omborete, kuringana neng'encho intwe twaigwanaine na Aroni, inche natinyare korigeria Aroni amachamba ase yaito Aroni. Onainche igo ntagete eserekari ekore obotuki emanye gaki oyoirerete ogokwa kwa Aroni, tiu buna korwa agakwete nonye nendagera nigo ensinyete, tindi koria kende amache okankonywa. Omwabo na bamura bamwabo na tata omwabo, inche ngosaba gaki ogokwa kwa Aroni tobwatanane tomanyane naki baria baitete Aroni ning'o. Kwaimokeria gw'egetambokero, oko nakwo okogania kwane narenge gosaba, Chie omorembe omorire igoro y'Aroni. Nare gotogeka na ng'a ninche nare komorigia, tari mwana nare gocha komoitera gaki amanyinga aria buna chire ya rogari iga.
Gotora abagaka ng'ekeombe gekorokigwa ng'a Mwamogusinya Getinge Heritage Council. Abagaaka amaikaransa aiga, igo tore namang'ana yogokumia gusii yaito, amang'ana atakabeire ororo. Bono amang'ana achakire gokoreka oo, aria omogusii arenge goteba ng'a chisese chiangete. Nararia aya abagaaka twaikaranseire iga. Omoyagaito oyomwabo Abel. akanyora okoragererigwa. Ekenyinga eki ngekorua ase omonto oria omoitete. Abanto baminto abagokora ebikori ekabira eyio, goita abanto bande, baita abana b'abanto, barabwo bagenda nyomba korageria ababo. Nyasae nancharane amang'ana ayio. Abanto baminto ngaki mogoteba Nyasae nanyancharane? Yaya! Mbobe! Goitera amanyinga, ekenyinga nkiana korua omochie oyio eke omonto aitirwe. Igo bono. Omogusia abagusie ekero ekero baange konyora nomonto oitirwe mbamanyeti omonto omoita, erio baange gocha amo, barangerie abana abamura bagenda roche bagite amache, ekero bagitire amache abagaka na abang'ina, abagaka abagotu na abang'ina abagotu bagenda roche, abana baria bachia kogita amache bateebwa kendeka, basi baria batigara aa roche, barigereria kenya nyuma ase amache akogenda, baa babwata ma amache agiti bono aa arusigwe gotamboka are, Bamanya korwa aroro barama buna oyo okorete iga, noro ematuko tayera, omonto oyio amanye nabo ango tabana gotoka gakwete, gose batoka anyore barenge babere gose batato bakwete bonsi. Igo gochakera bono nabo torachi kobwatia abanto baminto ekero amabe ekabira eyio abanto omonto atokire oitire, abagusii bakora ekegusii kiabo. Nyasae nagiancherete ekiagera baria bakora amang'ana ayio Baragererigwe abanto bande mbase kogenda eraini eyio, gose ng'aki mogoteeba abanto bande? Ee, naboigo.
Ayio naragendererete goikera engaki eye iga, keramba gotyo kiarure ase obotuki bwaye kiarigereirie omochie Nyasae yachire amagoro aye abere.